Tan bon bini den nos Zoom solamente pa miembronan di dos mil ku Glen. Awe meinta nos ke bay trata e topico Ken ku ta kontrola tempu i kambio ta kontrola futuro. Mi ke bosan tuma bon nota i pone bon atenshon, no laga tin nada ni nue ta distract bo pasobra e lokual nos ke bay duna bo e ta hopi importante, ok? Ken ku ta kontrolá tempu i kambio ta kontrolá futuro. Si bo wak gor riba e potrèt bo ta mira un kachó, pero e ta na un kadena. Pregunta, mira ken ti e kadena tene. Oke, ta tuma nota dje esei? E kachó ei tin un hende ta kontrolá su tempu i su kambio. Andador ku nan ta kontrolá su tempu i su kambio, nan ta kontrolá su futuro. You get that? Yes. Yes. Nos tur ta wòrdu afektá dor di tempu i kambio. Nos tur. De facto, nos tur ta biba den tempu pa nos afectá cambio. Ok? Nos tur ta biba den tempu. Dios a kue nos sernan eterno. Mi ke goza ku e hende ku bo ta mira den spil, e hende ku bo ta mirando awor aki via di Zoom, Cual ta bo mes? No ta e hende real cu bo ta. E hende real cu bo ta ta invisibel. E ta eterno. E hende cu bo ta mira ta e hende fisico, ta e cas cu ta contene e abo verdaderamente. E abo ku bo no ta mira, ku bo no por mira den spil, ta eterno. Pero esun ku bo ta mira den spil ta temporal. Dikon bo ta un ser eterno den un kurpa temporal? Pa motibu ku Dios a kue un pida di eternidat I amé tempu, anto e ta hinka nos ei den. Komo sernan eterno, el a hinka nos ei den, pero e úniko manera ku Dios por hinka nos den tempu ta dor di hinka nos den un kurpa temporal. Kiko e mehen di temporal? Un kurpa temporal ta nifiká un kurpa ku por eksistí den tempu. Tadaa! I am a genius. Ok? So, Dios a hinca ami y abo cuta sernan eterno. Eterno significa nos no ta muri. Ok? Dios a cue ami y abo cuta sernan eterno hinca nos de un curpa temporal. Anto la pone nos riba un plataforma físiko ku yama mundu i tera. Pakiko? Pa nos por kontrolá e tempu ku a wòrdu duná na nos i tambe e kambionan ku tempu ta trese. Mi kier ku bo vòrdu mi ku hopi atenshon pasobra e kos aki ta importante. Bo no ta den e mundu aki, Ervin, Sherlyn, Shanella, Solange, Rosereth, Flores i ken sea mas ku ta akinan, pa bo eksistí. Bo ta den e mundo aki pa bo tin control di tempo y cambio. Y eventualmente dor cu bo ta controla e dosnan aki, bo ta controla bo futuro. Abraham Lincoln a bisa un quote cu ta te awe e ta popular, Si bo por predici. No, e ta, Bo por predisí e futuro for di awe. Ke esaki ta nifiká? Abo por disidí for di awor riba kua futuro abo ke. E cu e ta posibel pa Charlene? Yes! De facto, e hecho cu abo como ser eterno a wordo hincá den un curpa temporal ta pa e motibe pa abo diseñá futuro. Pero pa abo por diseñá futuro. Abo mester tin control di tempo y cambio. Awor con bo ta bisa esaki awor? Nan fika bo goso. Mi ta spera cu e locual cu mi ta bay bisa bo aki por lanta bo fe soño pa bo dicidi cu bo ta bay tuma control di bo tempo y cambio. Si bo no tin control di tempo y cambio, ta nifica cu un hende, un grupo of un sistema ta controla abo su tempo y abo su cambio y finalmente nan ta diseñando bo futuro pa abo. And that is dangerous. Si abo no ta bezig ta kontrolando bo tempu i bo kambio, un hende ta bezig ta kontrolando bo tempu i bo kambio i diseñando bo futuro pa abo. Defakto, nos tur ta víktima di kontrol di tempu I kambio ku otro ta imponé riba nos. Na mi pone ripití mi mes, otronan ta imponé riba nos. Awor bo por bisa, Kuantu bo ke no, ami tin kontròl di mi tempu. Really? Sè? Serio? Laat me doen nou een paar exempel. Kiko mi ke mendi. Tur kos, tur hende, tur organisacion, tur sistema cu ta pone cu abo ta depende na nan pa tempo. E cambio ta controla bo futuro. Déjame splica bo un cos. Si bo ta depende na dokter pa bo salud, e sistema di medicina ta bezig ta controla bo tempo y cambio di bo salud y nan ta determina bo futuro di bo salud. Pa kuminsá pa bo e dòkter, bo mester tra tempu pa bai sinta den ofisina di dòkter. I di dos, dòkter ta bisa bo ku bo ta bon òf malu. Dòkter ta duna bo remedi ku e ta bisa ku e ta bon òf malu pa bo. Úniko kos bo ta hasi, tum'é man'é karné pa ta us'é, ta ora ku bo us'é, bo ta sa kiko bo kurpo ta hasi kuné. So, un dòkter òf e mundu di medisina por determiná bo futuro. Bo sa kuantu hende a drenta dòkter, drenta ospital, muri pa motibu di dòkternan. So, ora bo bo tin kontrá mi, Glen, kico mi tin cu haci to? Studia medicina. Si bo ta dependé di dokter cu bo no conocé, anto bo no sa kico ta medicina, bo no sa kico ta bo curpa, ta nifica e compay, e sistema ta controla bo tempo, pasobra bo ta bay sinta seca nan pa bo salú. Nan ta kontrolá bo kambio. Kua kambio? Kambio korporal dor di duna bo remedi. Ami ku bo tu dos sa ku niun remedi, niun remedi no ta benefisio pa kurpa. E ta aliviá, pero mesun kos e ta aliviá e ta hasi daño otro kaminda. Tur hende sa esei, pero tòg nos ta nos ta us'é. Nan si kaba un kos. Awor, kisas bo ta bisa, Glenn, bo ta papia asina, pero bo tem di mata mi. Mi ta usa remedi. Mi sa usa remedi, pero depende ki sort di remedi. Mi mester sa ki sort di remedi e ta. Ami ni Eva no ta usado di remedi. Aktualmente nos ta tuma kontrol di nos propio salú. Nos ta bezig ta studia tur dia rural Eva. Eva a bira agente di kambio di ami ku ne su salú. Eva ta studia nos gezondheid tur dia, kiko nos por kome, kiko nos no por kome, etsetera, etsetera. Nos a bira polis di otro su salú. Ami no sa bai dokter pa nada di malesa. Mi ta bai dokter pa mi sa dokter dokter. Mi tin hopi tempu sin bin dokter. Mi a bini dies pa mi kontrola. Awor dokter ta malu? No, no ta esei mi ta bisando. Pero djis para ke bo pensa e orachi? Bo ta buta bo bida den man di un dokter? Ku te ta kontrolá bo tempu i kambio di bo salú. E ta duna bo lokual ku abo no sa ta kiko e ta. Anto bo no sa kiko e kosnan ta hasiendo den bo kurpa. Ta nifiká, futuro di bo gezondheid ta den man di bo dòkter. That's dangerous. Lo mi duna bo un otro. Bo ta na Holanda, a bo ta donde donde parte di bo ta ahora ki tur hende ku ta kita en kasa ta ta na Holanda. Baña bo den un situashon finansiero kaminda gemeente ta disidí riba bo entrada i bo salida. Kemel nan ta kontrolando bo tempu i bo kambio finansiero. Bo futuro finansiero ta den nan man. Nan ta bisa bo kiko bo mag hasi, kiko bo no mag hasi finansieramente. Nan ta kontrola bo tambe. Kemel bo tin ku tene kuenta di sierto kos bo por hasi, sierto kos bo no por hasi. Bo kabes no ta broka. Bo tin ku tuma kontrol di bo propio resultado finansiero, si no bo futuro ta den anfrikado. Kada un ai ku gemeente ta determiná, diktá, riba bo situashon finansiero, nan ta bezig ta diseñá bo futuro. Pasobra kada un año, kada un luna, kada un siman, kada un dia ta fashion diseñando bo futuro. Abo mester tuma control di bo bida financiero. No matter what. Pero Glen, tin un sistema grandi akinan, ta asina akinan ta traha. Find out what the system is and beat it. Tur sistema te in place pa bo gané. Beat it. Know the system, beat the system. And legally. Bo no mester bira ilegal ora bo ta beat the system. Mi ta spera ku bo sa por kapta e esensia di lokual ku mi ta bisando boso aki. Pa motibu si abo no tuma control di bo tempu i e cambionan di bo bida, ta nifica cu tin un hende, un organisacion, un sistema cu ta besta controlando bo tempu i bo cambio. Ami duna bo un di tres. Mayoria òf nos tur ta hendenan ku ta pertenesé na un iglesia òf tabata. Si taba, si bo tabata manera mi, good for you. Iglesia ta e ident, id, id, id, intidat, entidat, e organisashon. di mas grandi den komunidat ku tin un programa ku ta kontrolá bo tempu, kontrolá bo kambio i frega bo futuro. Glenn, bo a bisa frega? Yes! Big time! Hopi hende su bida ta fregá, pompá, pa motibu di Iglesia. Anto e kos mas tristu ta ku nos mes a someté nos boluntat n'e kos ku yama iglesia. Tin di nos bida ta stagná. Tin di nos bida matrimonial i relashonal a wòrdu kibrá. Tin di nos ta pegá den hopi parti i área di nos bida pa motibu di lokual ku iglesianan a imponé riba nos, anto nos a bai mei ku nan. Ken ku ta kontrolá? bo tempu i kambio ta kontrolá bo futuro. Si bo ta den un organisashon ku ta bisa ta Dios, anto nan ta kontrolá bo tempu i bo kambio, e koi no tin nada di haber ku Dios. Paso Dios a krea bo pa bo kontrolá bo tempu i bo kambio i diseñá bo propio futuro. de facto, aparte di controla tempo y cambio riba un base personal, Dios a buta ami y abo riba e mundo aki pa nos ta agentenan di tempo y cambio. Kico ta mente agente? Agente ta un hende cu ta traha na beneficio di un grupo di hende, di sociedad, di humanidad. Ta nifiká si bo no ta bezig ta kreando un programa ku ta yuda hende kontrolá nan propio tempu i nan kambio, ta nifiká bo ta bezig ta yudando un programa ku ta kontrolá tempu i kambio di hende, inklusive esun mismo. Des e seriasma. Nan a siu un pregunta y mi ke pa bo contesta bo mes. Ken of kiko ta bezig ta controla bo tempo y bo cambio? Pasobra nan ta bezig ta diseñando bo futuro. E úniko manera pa bo tin kòntròl di bo futuro ta si abo tin kòntròl di bo tempu i kambionan ku ta tuma lugá den bo tempu. Nan blica bo moda a wordo diseña pa controla nos tempo y nos cambio. Si nos no ta cosi nos mes pañanan, si nos no ta traha nos mes zapatonan, si nos no ta diseña nos mes cosnan di bisti, ta nifica un otro hende ta controla nos. Nos ta bay mey cu tempo. Sa kico mente bay mey cu tempo? Bai mei ku tempu ta nifiká mi ta someté mi mes bou di kontròl di tempu i kambio di otro hende. Awor kisas mi ta dona manera nada na bon Glenn, nada mi por hasi anto. Kon por laga? Meskos ku e hendenan manera Steve Jobs, Bill Gates, enenan ku a traha Nike, ya. Enenan ku a disiñá tur e pañanan. Wak J-Lo awor ku tin su propio kolonia ku su propio diseño di pañanan. Dikon bo ta kere? Pasobra nan ta kontrolá tempu i kambio. Awendia kuantu di nos ta bisti e jeansnan ku ta kibrá frañá? Bistia dies ane pasá, bai bèk dies ane pasá, lo bo a bistié? Nò! Dikon bo ta bistié awoke? Pa motibu ku kuende ta kontrolá bo bistimentu. Hoo! Hoo! You never thought about that! Nan spiká bo, Kontrol di bo tempu i bo kambio ta sliu. E ta bin bisti manera un kos masha bunita mes. Si bo no tin kontrol di bo futuro, si bo no tin kontrol di bo resultado di bida, ta nifiká ku algu òf un hende òf un programa òf un sistema ta bezig ta kontrolando bo tempu, i bo kambionan i diseando bo futuro. Mi ke pa bo para ketu riba e mensahe aki i bai bek den bo bida. Puntra bo mes, Mi ta liber? Mi ta bes ta diseña mi mes futuro òf mi tin ku dependé di un hende, un persona, un organisashon òf un sistema pa mi futuro? Bo ta sa cu na Hulanda nan tin un programa cu tur hende no por slag pa core mente auto. Tantu hende so por slag pa aña na Hulanda. Nan ta controla e coy. Hulanda tin masha hopi cos ta controla sistematicamente. So, de bolbe hasi un pregunta. Ken ta beiso ta kontrolá bo tempu i kambionan ku ta tumando lugá den bo bida? Pasobra si e hende ei no ta abo, ta nifiká un hende, un grupo. Un organisacion, un sistema ta bezig ta diseñando bo tempu y bo cambio. There you have it. Tiene pregunta?

I am not the best singer in the world but people still stop and listen to what I have to say in my music why because of the way I do my music I am not the best speaker in the world why do people stop and listen to me because I do it in a way that only me can do it

Good question. Very good question. Ke mas? Hey, boy, you help me, you help me fashion my English, man. Good, man. Mas pregunta, tem mais pergunta? Jonathan, um tópico mais importante para trazer aqui. Ef no joke. Si bo no ta kontrolá tempu i kambio ta nifiká un hende ta kontrolá bo tempu i bo kambio pa bo. So, it's very important for us. En, en, ja, en, inderdaad, de, de, de Nederlandse systeem die controleert veel. Maar zoals u ook zegt, van er is een manier to beat the system. Er is een manier.

to the country. Yeah. To humanity. The thing is, the system, e sistema te controla nos di tal manera cu nos hasta no te controla nos manera di pen. Wago, I'm gonna tell you a mm-hmm. secret. I'm gonna tell you a secret.

Do you know what I am what what I am doing right now? Mi ta bezig ta libera bo for di e realidad ei. Mi ta bezig ta mustra bo cu abo ta mas grandi cu e sistema cu ta controla bo. Bo ta suppose di tin crea bo propio sistema. You can do it! Nos a wòrdu yamá pa ta agente di kambio. Agente di kambio ta nifiká e kos ku no ta bon pa humanidat. Kiko tin rondó di bo ku no ta bon pa humanidat? Kambi'é! Nos ta bezig no ku yen kos ku ta nonsens. Nan a fikado si bo ta un hende ku ta preokupá ku bo mes. Tur kos tin e bira ku bo mes. Ña wende ta preocupa ku mi. Ña wende ta kiko. Ña wende dikon, dikon, dikon, dikon. You're wasting your precious time. Stop di focus riba kiko bo no tin. Focus riba kiko bo tin. Because what you focus on, you will attract. Anto, mas lia bo descubri ken bo ta ta biyo. Dikon? Paso e mundu mester di bo. tin di nos ta drei den un kren ku yama Ami. No, bo tin ku deskubrí abo pa bo por benefisiá humanidat. Si bo no ke ta kla ku abo, bo ta un estorbo pa humanidat. Anto mi ta yami ku hendenan ku ta un estorbo konstant. Nan fika ku un kos. Kada bia ora un hende kuminsá ku un programa asina aki, despues e pula afó, pasobra e ta un estorbo. Pasobra e ta un estorbo pa su mes. Pasobra e kos ku ta bon pa e yud'é bai dilanti pa e por deskubrí su mes. La, deskubrimentu di mi mes ta nifiká, mi a haña sa ku mi ta aki pa benefisiá mundu. Mi no por benefisiá mundu eslong ku mi ta blo preokupá kiko mi no tin, kiko mi no tin, di mi no tin, di mi no tin. Te hende bo tin wowo, bo tin nanishi, bo tin boka, bo tin orea, bo tin bo dos mana, bo tin bo dos pia, you are blessed. Amen. Wake up and smell the coffee. Yes. Come on. Yeah. Wende ta bezig ta kontrolando bo bida i bo tempu i bo futuro. Anto bo ta lora, lora, lora, Dios mio, wende kumi na mi? Pero wende ta esei, Ban serio si. Waste of your precious 24 ora. Yeah. Man. Precies. Ok? So, kiko ta amit su trabajo? Mi trabou ta pa yuda hende. Ami ta kla ku mi ta kompleto ku Glenn. Glenn aki, ora mira mi aki, mi I am complete. Mi ta kontrolá mi tempu, mi ta kontrolá mi kambio, mi ta diseñando mi futuro. Amin. Ya. Ora e hende ibita mi pokiko ku ta nan por bisa mi kiko nan ta paga mi, mi si no, no, no, no, no, no. Ami sa kin balor mi tin. Abo sa. Ami ta determiná esei. Ok? So, um, dokter, mi ta laga dokter kontrolá mi tempu ni mi, mi, mi kambio. Ami no sa sinta den kantor di dokter. No. Ya. Mi ta trata mi corazón ta e Constanzi, na cas. Tene Google, no. Google ta mihor dokter cu tin. Y mi tin biron cla! Mi tin un, mi tin un cosa cu mi sa sali na mi orea aki, na. Eva drenta den buki, subi di pa Google, si, ra, ra, traha remedi mesora, ta remedi ki. Remedi casero. Ami ku Eva ta kontrolá nos gezondheid. Nos no ta bai niun iglesia mas. Nos ta kere den Dios i nos ta traha pa Dios. Nos ta stima Dios. Mi ta biba pa Dios. Pero iglesia no ta kontrolá mi mas. Iglesia ta hasi koe trip di ami a permití iglesia. Ami a permití iglesia kontrolá mi bida i mi tempu i mi futuro. Big time. Awor i m'a tuma control di mi futuro. Financieramente, awor ke mi ta traha cuanto placa cu mi ke, ki hora cu mi ke, cuanto cu mi ke. Mi ta biba di un salario. Si bo tin un salario, ayo, bo tin problema. Con wen ta controla bo finanza? Dios no crea bo pa bo tin un salario. Dios a crea pa bo tin multiple fuente di entrada. Bo na Hulanda bisa bo, pero bo tin mas di cincuenta Hulanda. No the system and beat the system. system. Zessel. Como que men di Holanda di marketing di múltiple fuente de entrada? Ba serio yo. Exactly. Por no por viver riba un salario. Nami wak manjera nami por bisa mi ta vivo riba un salario. Bo por manej'é, pero e ta yega. Razon. Bo por laga afecta, mas si no e suerte ta bini. E ke afecta mas, bo e suerte ta da. So, ken ku ta kontrola tempu i kambio, ta kontrola futuro. That's it, I'm done. Kiko ta nos kos ku nos igual si? Para ke tur riba e mensahe? Si e mensahe ke sprek bo an, Puntra bo mes, Kiko ta kontrolando mi? Anto buska modi kambi'é. Skucha mi. Tin ora e kos ta mustra e e, pero komo e ta bai si super pasá e koki? Saka bo son, pasobra un hende ta kontrolando bo bida. Saca bo som. That's it. Haci como si fuera, no? Cu bo bida ta depende di dje. That's it.